Горнай туһунан кыратык кэпсээтилэр, вообще билбэппит. Ити оройуонга хаҥа барабыт сөп, онтон шофербутун мантан киэһэ биэскэ массыына барыахтаах диибит. Баран көрдөөн булан ыллылар, били связь суох була, домашний телефон. Онтон биэскэ оронно арахтыбыт, иннэ гынан киэһэ сэттэҕэ буолан мероприятиебыта алтаҕа оронно тиийдибит. Киһибит олох турар, аанаттыгар таһыччы кэтэһэн үөрбүт, аҕай кыыспыт. Иннэ гынан Түүн иккигэ дылы үлэлээтибит. Академияны көрдүбүт, маркетинг кэпсээтибит, тугу гынарын тохточо үлэбит элбэх баҕайыһа. Кэргэнэ халлынна атаарыа да дьэ үлэһит да чүөсэлэргит ол сыалы тиҕэҕит туруохтубут диэн. Ити курдук эһигитин эмиэ ыҥырдахтарына бу туйаара сардыына иһин командата бары биһиэхэ бу академия партнера тиийэр буоллахтан ыырдахтарына кэллиэхтэрэ диэн эрэллээхтик турун. Дьэ, биһиэхэ привязия суох. Үчүгэй санаалаах дьоҥҥо барыта сатаннар, табыллар диэн сөп. Ити курдук, уонна хаамыы бастакы оттон выступление миниинэ барҕа махтаныам этэ Туйаараҕа, Зайо терпение, Зайо труд уонна барҕа махталы тириэрдэбин менеджербар Серебро ити Анисима Светлана диэн ити кини миэхэ ыйан-кэрдэн ыҥырбыта. Сөп? Хаамыы секреты этэбин. Сөп? Саамый секреты этэбин. Главное миин уунубатаҕа. Сахабыт да. Ол курдук уонна бүгүн кэлбит дьоннорго оттон биһиги результаттарбыт сөп. Ити һип билигин өссө биир ити партнердарын ити эппитин курдук Александра Павловская икки кырдьаҕас ийэтин уонна аҕатын көрөн олорор киһи олох искренне махталын Туяраҕа тириэрдэр. Туяра. Эниэхэ тириэрдэбин олох куһан туран сыллыыбын ийин. Туйаарабытыгар эҕэрдэтин тириэр тоҕо да кинэ метинник паласкайга олорон букет ылла наһаа соһуйда. Ол иһин махталбын тириэрдэбин диэн. Били видео уста кыаҕым муох дьоммун кытта балыһаҕын онон тиэрдэһэр. Онтон иккис сюрпризим диэн онтон Вашек Алмаан. Роза диэн убайаҥы олорор партнерум Серебро Кини бэйэтэ бу биһи, биһи продукциябытыгар мин кинини олох билбэт чүөчэм интернетинэн булбутум. Били дьон дьон рекомендациянан аны кини бэйэтэ хаһан да айаннаабакка ыраах параитин урбаннан эстерина эрэ кэлэр эбит самолетунан били сүрэҕэ постоянно приступтаан реанимация киирэр ханаан көрү бу биһи продукциябытын уже почти сыл буолан эрэ испитэ айаннаан сайын манна кэлэһэрдибит аалгыс ыйга көрдөрүнэ анна араанынан кэллим диэн наһаа үөрбүтэ антукам сап сахаҕа уһун уҥуохтаах чүөч эбит үрдүк баҕайы уруккута баскетболист иһин инньэ гынан наһаа соһуйдум мин хайдар мах маҕан ити көрдүгүт чехарскаҕа саастаахпаа көрүннэ живой олох киһи оннук диэбэт сааһыгар эппиэттээбэт эдэригэр түстэ хас да киилэ бырахта дышкам бох олох били айаҕа дылы сылдьар. Инньэ гынан миигин олор Ньурбаҕа манна истибэттэр өчөһө-өчө күн аайы эриктиир, күн аайы мин этэрбин оҥорор, мөҕүллэр ол быыһыгар ону оҕом диибин, алта уонтан тахсыбыт чэйжэни онтон мин оҕо оҕом истэн иһэр маладьас диим, үөрэр аҕам. Кини махталын олох тириэрдиэхпин баҕарабын, тоҕо диэтэ наһаа үчүгэйдик уус тугун ыытыаҕа, олох ити заданиетын ону өссө ыытыаҕым. Тыяна. Ону наһаа соһуйдум, букет тутаммын диир убайааҥҥа. Арай киирэн кэллилэр ээ диир. Ону киниэнэ барыта боростуойду хаҥалаан илэ ону идэ үөрдэҕин. Онтон өссө эттэ түргэнник эрийэ оҕус диир. Ханна эриэбин ол диэн. Ити букет аҕабыт чүөчэҕэ диирсэн. Ону Светлана диэн, Данилова диэн. Ай, мин курдук фамилиялаах диэбин. Эрийдим.

Биһи продукциябыт олох алмааска кэриэтэ, онон эһиэхэ ким эрэ киирдэҕинэ, ханна эрэ алҕас автобуска буолуо соруйан кэпсэттэххитинэ, бырастыыкынын айаххытын эрэ арыйын уонна бачча күндүнү илдьэ сылдьаҥҥын кэпсии сылдьын. Тоҕо дьэр киһи доруобуйатыгар эһиги үтүөнү аҕаллаххыта махтал саамай күүстээх буолуо. Ол харчы да аже буолбатах. Онтон бүгүҥҥү күҥҥэ онтон биһи партнердарбыт оттон бары олох таһым интернет арыллан наһаа үчүгэйдик үлэлииргэ. Ыллылар, заказ түстэ, харчы кэлэн түһэр. Ол туоттаах маннык күнээйи түһэрдэ диэччилэрим бааллар. Ону этим, оту үлэлээтэххинэ түһэр буоллаҕа диибин, бу интернет маҕаһыын батта диибин. Ээ, да, диир, онно сөхтөрөллөр. Вася бары суоххай дьаллар. Итэҕэйбэт курдук били состояние баар батта. Хайдах маннык буолуой диэн, һэ? Аха, миэхэ, например, бүгүн

Оказывается, идут еще начисления, еще не закончились. Күнэйкелер үгүт отон неме дьоннор олоролорбат да тыяра. Ол иһин бу маркетин эһиэхэ барыытыгар бу манна бар дьоннорбор, бу чугас партнердарбар, улахан семьябытыгар этиэхпин баҕарым. Эһиги манна дьоҥҥо көмөлөстөххүтүнэ, дьоҥҥо иис кириньи бу көмөнү аҕаллаххытына, эһиэхэ барыгытыгар отчо же күүстээх Хаччыннан, доруобуйаннан үтүө кыһыаҕа. Тоҕо диэтэххинэ, бу именно маркетин оннук оҥоһуллубут. Интернет-магазин диигит? Бу интернет-магазин аан дойду таһымыгар эһиги манна олороорон кимиэхэ баҕар ити соцсетька наһаа элбэх көрдөһөллөр дии маннык оҕобут ыарыйда маннык диэн били баһаалыста бу эпэрээссийэҕин дииллэр баттар итинник объявлениелар суох буоллуннар диэн баҕарабын мин. Тоҕо диэтэххинэ, ким доруобай буоллаҕына итинниктэр суох буолуо. Онно биһи ситиһиэхтээхпит. Бииринэн, Саха сирэ буоламмыт, биһиги бу аан дойдуга хаамый күндү айылҕалаахпыт сайыҥҥы, кыһыҥҥы, күһүҥҥү, сааскы халлааны билэбит. Ол аата биһи организммыт туруку атын, айылҕабыт ити, бу продукциябыт барыта биһиэхэ чугастаах, народнай, натуральнай продукцияттан оҥоһуллар, ол иһин биһиги дьоҥҥо куһаҕаны аҕалбаппыт. Тоҕо диэн итинэн кинилэр салгынынан тыыналлар, ону хаһан эрэ сииллэр, тэллэйи, отону, бардын биһи хомуйа-хомуйа сиибит, онон биһи организммыт баар ити ас. Только сөптөөх ас оҥоһуллар, именно бу профессиональнай биһиги Андрей Артуровичпыт үчүгэй заводу, сөптөөх техниканы, тоҕо диэри итинник астар мээнэ ыллын даҕаны оҥоһуллан баран били Улуус былыыр биһэ эбэлэрбит туох диэххэрит биһи ойуурдары бары отунан маһынан эмтииллэр. Кинилэр бэйэлэрэ билэллэр хайдах хас граннааҕын тугун. Онтон биһиги бэйэбит ол чааганы ылан бара оргуттахпытына или бэҕэһээ хаһан эрэ эппиттэри шишка оттон ол баар батта оны оргутан иһэбит. Ол иһэргитигэр эһиги можете наоборот повредить, потому что вы дозу не знаете. Уонна как ее маны натуральнай бэп була. Онно доза диэн баар. Ол барыта граммах да олох да сочки биһиэхэ бу сибирскай фитоаптекабыта сурулла сылдьар. Онон куттаныман биһиэхэ наһаа элбэх бу фитоаптекаттан туһаммыт дьоннор бааллар. Аллергиялыыллар даҕаны, хаанынан тохотолууллар, быктарыталлар даҕаны, бааһыраллар да араас тимэри бартын көрүстүм.

аатырбыт семья клиникалаахтар органа сохраняющай системаҕа до сих пор хирург действующий профессор чүөчэ краснай дипломнаах үс сылы быһа Германияҕа онкологическай центргэ үлэлээбит хас даҕаны кыһыл дипломнаах хирурдары, браастары таһаартаабыт семья неужто кини бу продукцияны Билбэккэ дьоҥҥо тарҕатыа дуо диэн, дьону үөрэтиэ дуо диэн. Мин санаабар оттон биһиги бэйэбит идэбитин үчүгэйдик билэр буоллахпытына, биһиэхэ эн, мин, например, финансист киһи быһыытынан отчуоту ыйыттахтара мин эн билбэккин диэтэххинэ өһүргэнэбин, тоҕо диэбит ити аһылыгым буоллаҕа дии. Онтон ким эрэ манна быраас, ким эрэ манна воспитатель оҕону иитиитэ. Мин оҕону иитиитэ воспитательга оҕобун, алта саастаах уолбун киниэхэ эрэнэбин. Учууталга мин оҕолорбут эрэнэбин. Тоотер кини все-таки професс, профессор, э, туох такая, профессиятын бэйэтэ баһылаатаҕа дии. Бары идэҕит. Онон эһиги манна академияҕа киирэҥҥит, бэйэҕит өйгүтүн-санааҕытын сайыннараҥҥыт. Бу продукцияны сөптөөхтүк информация тириэрдэххитинэ. Маны истигит да доруобай буолбатах онно специальнай зарядка, онно специальнай уу, Онно исписээннэр баҕа санаата, бэйэтэ киһитэ доруобай буолуохпун диэн баҕа санаа кэлиэхтээх. Мин ыалдьа сытар киһиэхэ хайдах даҕаны бу аһатылаан барыммын эн сарсыҥҥаттан үчүгэй буолаҕын диэн эрэл уох. Бэҕэһээ Горнайга биһиги плаҥҥа турбатаҕа, только таксибыт түөртэн диэбитин иһин кэтэһэ олорохпут эмиэхэ биилигин биир да чааһыннаһа сыаннай. Ол иһин сразу облюение туна үрдүнэн презентация оҥордубут. Биэс киһи киирдэ, онтон биир үчүгэй баҕайы партнербут кыыһа кэлбитэ. Кинилэргэ олох мин наһаа үөрбүтүм кыыһа кэлбитэ, тоҕо дьара боппуруоһа наһаа элбэх эбит. Эппиэт ыла хараҕа сырдаан, биһиги дууһабыт чэпчээн барбытыгар наһаа үөрбүппүт. Онон ханна таһыччыт, бириэмэҕитин харыстаан, бу биир чаас баҕар ким эрэ олоҕун быһыаҕа. Онон кэпсии сылдьыт,

Наһаа, наһаа күлүүлээх. Баран яарыл ол үс массыына. Анаан көрүҥ. Хаҥарабыт. Турата биирдии чаас айанныбыт, сөп? Администрация саҥарабын. Онно икки подписание оҥорон тахсабын. Онтон ынараа тиийэн саҥарабын. Онтон түүн саҥарабын. Кыратык утуйан туран Лиза тур, бириэмэ тук буолла диэн эмиэ саҥаран барабын. аш иисен это хылайбатын дэбэт тиэхэрдэмисе ол иһин голосовой связкам бирэ айаҥҥа тохтуу бола сахсыллар һэ инне кынаммын бу голоспуттан бырастыы кынын онтан ыскыга олох үчүгэй буолуон дии ханыыбын сэ вот ити курдук уонна биһиги бу үлэбитин сыаналаан бээҕитин сыаналаан уонна манна кэлбит ньурбалар бааргыт то во нина да

Итинник чаһыл сиһим. Итинник чаҕылхай бии продукциябыт оҥорор дьону сааһыттан тутулуга суох онон кырдьык биһиги Бүлүү бэлэх улууска билигин миин олох кэтэһэн тураллар. Онтон дальше биһиити Ньурба диэки, Мииннэй диэки барыта строго былааннаах олоробун олох тырыта тардаары гыннылар. Сөп иннэ гынаммыт эһиэхэ барыгытыгар бу менеджердаргытын убастан, менеджердаргытыгар тахсын ким өрөйдөөбөккө олорор буоллаҕына олох көмөнү эрэллээхтик ылыаххыт диэн. Киниттэн ылбата, кини эппиэттээбэтэ хорох боппуруостарыгар атыттар эппиэттэхтэрэ. Онон махтанан тураммын бу золотой микрофону биһиги лидербытыгар, биһиги бу саамай күндү тутар киһибитэ Туйаара Жиркова-ҕа биэрэбин.